hezel gondo mangwanana akanaka china woye china woye mai oliver my sister mamuka sei china woye china woye tete eneres is in the house kwakadii kwakadii kwakadii kwamuri sharo mukandawire anti vari pano makadiko makadiko makadiko tetezi chaivo mamuka sei tete eneres vari pano glenda moyotongwe mangwanana akanaka mangwanana akanaka tinorumbidza mwari vekumusoro kudenga makadiiko kwamuri agnes tariro makoni mangwanana akanaka rumbidzai mutirwara teteni rese vari pano unongopinda uchiti china woye tobva taziva kuti unesu lusi katswara

Tete Eneresi vari pano. Unongopinda zvako woti china woye makadiko Tete Eneresi tobva taziva kuti unesu mukati mezuva ranhasi naye. Mwari vachitiitira zvakanaka. Mwari vachitiropafadza. Evangelist, mamuka seiko? Nyasa dzaMwari vekumusoro kudenga dzive nemi. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakukomborerei muzita raJesu Kristu. Tinotenda Mwari vekumusoro kudenga. tinotenda mwari vanogona tinotenda mwari venyasha zhinji ndivo mwari vanotikomborera ndivo mwari vanotisimudzira naye tinorumbidza mwari wemasimba wose kristine mangere rupundo ndinokugamuchira ndinokukwazisa china woye china woye munofara here munofara here ehe gamuchiranai kwazisanai mobva mangoti china woye tobva taziva kuti tiri tese shailet tava sure ndinokugamuchira ndinokukwazisa muzita rajesu mama egi makwati mamukaseiko mama kwakadiiko kwamuri aiwa isu kuno tiri munyasha isu hatina kana problem zvakaringana tichingoimba zvedu kuti zvaringana kurangarirwa najesu handizivei kuti imi muri kuimba kuti kudiiko mangwanani ano hoyo mushandiri washe mwari ndimwari vakanaka fara mukati mezuva ranhasi nokuti waonirwa nyasha fara mukati mezuva ranhasi nokuti nyasha dzamwari kuti urione netsai malike ndinokugamuchira ndinokukwanisa muzita rajesu kwakadiiko kwauri mwari ngavakuitire zvakanaka mwari ngavakukomborere naye munongotitaurirawo kuti muri kupi dokas chibanda ndinokugamuchira ndinokukwazisa uri kupi konai dokas chibanda ndinotenda mwari vekumusoro kudenga rudo katomari uri kupi konai rudo mwari ngavakuitire zvakanaka mwari ngavakukomborere wadzanai chiroodza ndinokugamuchira ndinokukwazisa china woye china woye china woye nateteemeresi muzita rajesu uri kupi konai wadzi mwari ngavakuitire zvakanaka mwari ngavakukomborere Zii Charity Ndanga, how are you my daughter? Kwakadii kuUK mukati mezuva ranhasi? I can see that smile on your face. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Mwari ngavakuropafadze, Mwari ngavakukomborerei. Sekuru Bob, I salute you in the name of Jesus. Kwakadii ko kwamuri? Kwakadii kwaMereka? Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakukomborerei. Nyasha dzirambe dzichiwanzwa mukati meupenyu hwenyu. Caroline Mugwagwa, ndinokugamuchira, ndinokukwazisa muzita raJesu. Uri kupi ko nhai Karo? Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakukomborere. china woye china woye natete eneresi toziva kuti tiri tese mama suzen chateiwa ndinokugamuchirai mama ndinokukwazisai muzita rajesu mwari ngavakuitirei zvakanaka mwari ngavakuropafadzei mwari ngavakukomborerei mama diana satumba ndinokugamuchirai mama ndinokukwazisai muzita rajesu mwari ngavawedzere nyasha mwari ngavakuitirei zvakanaka mwari ngavakuropafadzei nhai mwari ngavakukomborerei hanzi narudo katomari ndiri paguta reharare pakadiiko paguta yahaye guta harare ndinotenda kuti muri munyasha mwari vachikuitirai zvakanaka netsai maliki uri kupi sharo mukandawire uri kupi mwari vachitiitira zvakanaka anzi na unondiva ndiri paatlanta pausa mwari ngavakukomborerei paatlanta apo paus nai mama diana satumba kwakadiiko kwamuri mwari ngavakuitirei zvakanaka mwari ngavakukomborerei tsungirirai maramba ndinokugamuchira ndinokukwanisa muzita rajesu uri kupi Nhai Tsungi, Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vakukomborere. We thank God for 40 worshipers in the house. Kwandiri yatoo full house. Kana titori kuchina yatoo full house iyoyi. Muzita raJesu Mwari vachitiitira zvakanaka. Esther Munzvengwa, ndinokugamuchira ndinokukwanisa muzita raJesu. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Mwari ngavakukomborere nhai. Ah, tinoda kupinda pasoko. Tinoda kupinda pasoko musi wechina. Toda kupinda pakudzidzisana musi wechina. Toda kupinda pakutaura musi wechina. Mwari vachitiitira zvakanaka, Mwari vachitikomborera nhai. Jehovha Mwari vekumusoro kudenga ngavatiitire zvakanaka. Jehovha Mwari vekumusoro kudenga ngavawedzere nyasha mukati meupenyu hwedu. Mwari vekumusoro kudenga ndiMwari vanoshamisa. Dai vasirivo Jehovha ava, dai tisipo pano nai. Tinoda kutenda Mwari zvikuru, tinoda kurumbidza Mwari nokuti ndiMwari vakanaka, uye Mwari vane chinangwa kuburikidza neupenyu hwedu mukati mezuva ranhasi nai. Tinoda kuvarumbidza, tinoda kuvatenda. Vanotigonera ndiMwari venyasha, vanotigonera ndiMwari venyasha. muzita rajesu kristu ah, nhasi nditenderei kuti ndiri kuda kutaura nemadzimai kunyanya ndiri kuda kusenta nyaya yangu pamadzimai mwari vatiitire zvakanaka nai olivia mpukuta tinokugamuchira tinokukwazisa muzita rajesu ndiri kuda kunyanyo kusenta nyaya yangu pamadzimai kana ndichiti ndiri kuda kusenta pamadzimai ndiri kuda kunyanyotaura ndichiti when you want to get married or when you are in marriage you need to be so prayerful that is the first point yandiri kuda kutaura you need to be so prayerful munenge muchibata mapoints aya as we are going muchanyora pasi muchadeclare mukati meupenyu hwenyu you need to be a prayerful woman you cannot afford to joke with prayer

In the name of Jesus. Nyasa Katsande, I want to believe that uh, you are agreeing with me that uh, a woman, when she thinks that I want to get married, she needs to be so prayerful. And you cannot joke with prayer. Some women can go away with it, but it's not every woman that can afford that. I know. Kuti kune madzimai ari muma marriages anospaka, ari muma marriages anonaka, ari muma marriages anenge sugar mutape, iwo vasinganamate. I know. but inini ndichitarisa ndakaona kuti three quarters yemadzimai you cannot get away with having a good sweet married life when you are not so prayerful you cannot get away with it you really need to be so prayerful inzwaka nyaya inotanga ndeyekuti kakawanda bhaibheri kana kuti tichidzidza zvinonzi madzimai imimi hamugoni kutsvetsva munhu wechirume hamugoni kuenda imimi kunonyenga munhu wechirume imi ndimi munonyengwa meaning to say iwewe unofanira kuramba uri panzvimbo woti favor locate me because you cannot locate favor but favor has to locate you ndofunga ndiri kutaura zvinonzwisisika kuti iwe semudzimai kunyange ukada murume kwanyange ukati mukoma avo vanonamata kunyange ukati murume uyo ndamuda hapana chaunokwanisa kuita kuti iye agone kukuda chako iwe kunamata kuti iye agone kukuona kuti iye agone kuziva kuti aiwa paita musikana apo so that iye azouya kwauri you only need favor to locate you even if you locate favor there is nothing that you can do because culture haititenderi culture haikutenderi glena makasa culture haitenderi kuti munhu wechidzimai kana akada murume awane chaanoita pamusoro pazvo culture inoti gara culture inoti iwewe ndiwo unofanira kutsvagwa culture haitenderi munhu wechidzimai kuti uende unotsvaga munhu wechirume culture haitenderi kudaro saka zvarevei manje how do you tsvaga unomutsvaga sei mbabvu yacho unomutsvaga sei the prince in shining armor you have to kiss all the frogs how do you kiss the frogs you kiss them by prayer munamato chete ndounokugonesa iwewe kuti ugone kusangana nemurume wemwoyo wako munamato chete ndounokugonesa iwewe kuti ugone kusangana with the man of your dreams munamato chete ndounokugonesa iwewe constance chikore moyo kuti ugone kusangana nethe prince in shining armor kunamata chete ndokunokugonesa iwewe kuti ugone kusanganiswa nemurume wemwoyo wako kunamata chete ndokunokugonesa iwe ruthi kuti ugone kusanganiswa nabhoasi kunamata chete ndokunokugonesa imhai kuti mugone kusangana nemurume achaita worship the ground that you walk on kunamata chete ndokunokugonesa azelgondo

ndounokugonesa pasina munamato mhai ndaona misodzi mukati meupenyu hwenyu pasina munamato mhai ndaona muchitaura muchiti varume imbwa dzevanhu pasina munamato mhai ndaona muchichema pasina munamato ndaona muchiudza vana kuti zviri nani ugara usina kuroorwa pasina munamato ndaona zvinhu zvisingafambi zvakanaka mukati medzimba munamato chete mumwe munhu nyora pasi uchiti munamato ndiyo pfuma kuna baba munamato ndiyo pfuma kuna baba nyora pasi uchiti munamato ndiyo yoga pfuma kuna baba mwari ngavatibatsire ndiri kuenda kunyaya yangu nyaya yangu ichada kutaura pamusoro peanokuroora nhasi ndo pandichada kubata nyaya yangu ichada kubata pamusoro peanokuroora kana akakuroora ndati nhasi ndichada kunyanyo kuseta pamadzimai nyaya yangu ichada kubata pamusoro peanokuroora kana usati waroorwa kana akakuroora kana waroorwa mwari ngaatibatsire iti anokuroora kana akakuroora ndokuri kuenda nyaya yangu nauteerera unzwe it all depends on who your husband is it all depends on who your husband is now pane two types of husbands ndo chete chete pane two types of husbands andichada kutaura nezvadzo mukati mezuva ranhasi now pandichapedza unoda iwe kutarisa boyfriend yako unoda kutarisa husband yako unoda kutarisa wauri kudanana naye unoda kutarisa wawakarara naye mukati memba unoda kutarisa waunaye kuti zvino patwo types of husbands apa wandinaye pano ndeupi what type of husband to high have ndinayewo ndakapiwa upi ko inini ko nhai mwari uyu wandinaye uyu vakamira sei ko nhai baba ndati nhasi ndiri kuda kukupa skelu yekumezha waunaye ndiri kuda kukupa the two types of husbands kana the two types of lovers vaunogona kupiwa mukati meupenyu kuti ugone kudanana navo ndiri kuda kukupa those two types kuti ugone kunzwisisa kuti ugone kunzwisisa kuti mwari ndibatsirei what type of a husband do you need unoda wanokuda akaita sei what type of husband do you need the type of husband iri mukati meupenyu hwako will determine your happiness the type of person wauri kudanana naye will determine your happiness nati there are two types of husbands and today i'm gonna teach about these two types of husbands muzita rajesu teerera unzwe husband yekutanga nyora kuti elkana nyora kuti elkana in capital letters nyora kuti elkana in capital letters husband type yekutanga inonzi elkana type of husband nyora kuti elukana elukana tese tinoziva nezvaelukana handisi kuzodzokera mubhaibheri nokuti elukana ari mubhaibheri handina kungotora zita iri ndaritora mubhaibheri soko ramwari vanoziva sana evhanjelisti batsirai vamwe kuti elukana ndiani elukana aizivikanwa nezvei elukana akanga ari murume wani vabatsireiwo mukati mezuva ranhasve tiri kuda kutaura pamusoro pethe first type of husband anonzi the elkana type of a husband elkana type of a husband kana tichiti elkana tiri kurevei zvinorevei kutaura pamusoro pemurume anonzi elkana murume anonzi elkana anga akaita sei murume anonzi elkana aive nedambudziko rei murume anonzi elkana anga akaita sei ndiri kuda kuti uzotarisa mukati meupenyu hwako unyatsokuona waunaye kuti ndielukana here ndati ndiri kuda kubata pamurume anonzi elukana ndatenda kune vese vari kunyora kuti elukana nekuti elukana ndiye wataa kuda kutaura nezvake ha ndatenda evangelist hanzi elukana akanga ari murume wahanna elukana akanga ari murume wahanna but musati hana chete taurai nemumwe elukana akanga asina mudzimai mumwe chete mhani elukana akanga aine madzimai maviri zvichireva kuti elukana aive neruchiva ndo chinhu chekutanga ukaona waroorwa nelokana waroorwa nemurume anokuisa pacompetition anoti pese pauri anenge achiti amai zvinhu zvenyu hazvina kumira mushe magadziko haana kumira mushe haa mazamu haana kumira mushe dai akafanana nehaningi elukana anokuisa pacompetition nekuti madzimai ake maviri hana nepenina vakanga vari pacompetition elukana murume asingagutsikani nemukadzi mumwe chete Elukana murume anoita kuti ufile insecure. Elukana murume anoita kuti unyatsonzwa kuti no handina kukwana semudzimai. Elukana murume anoita kuti iwewe ufile kuti akomana handidiwe pano mwari ngaatibatsire mukati mezuva ranasi elkana type of husband ndo yandiri kutaura nezvayo mangwanani ano ndati elkana type of husband evangelist vatipa vakati elkana hameno mama susan chateiwa vari kuti elkana yanga iri mhombwe ina handisati ndadaro handisati ndasvika ikoko mama susan chateiwa hanzi elkana yanga iri mhombwe handizive kuti murume akaita madzimai maviri ndokupomba here but pano ini handisati ndasvika ikoko ini ndangoti elkana was echita how can you have two wives elkana was echita nokuti ukatoona wane two wives zviri kureva kuti pana akanyengwa mumwe aripo Elkana was a cheater. Ndati inini Elkana was a cheater. Mwari ngaatibatsire nokuti wakanyenga umwe iwe uine mumwe. Wakatadza kugutsikana neumwe iwe uine mumwe. Wakatadza kuita dzingidzi gonyera pamwe. Elkana agoni kuita dzingidzi gonyera pamwe. Elkana agutsikani nezviri pamberi pake. Elkana agutsikani. Elkana. Mwari ngaatibatsire. Ramba Elkana mukati meupenyu hwako. Ramba Elkana mukati meupenyu hwako Pamela Kapunzo. Elkana ngaarambwe nhasi nezita raJesu. Iti Mwari ndibatsirei. Handidi Elkana, handidi murume ane ruchiva mukati meupenyu hwangu. Kana achiva iwewe ruchiva ngaruperere pauri. Kana achiva iwewe ruchiva ngaruperere pauri. When he wants to cheat let him cheat with you. Ndakataura ndikati there's nothing that is so well as cheating with the one that you love. kuti unoti iwewe ukafunga kuti nai ndakuda mukadzi unodzokera kumukadzi wako ukafunga ndakuda kuflita unoflita nemukadzi wako ukafunga ndikuda taura malavingtons unoita nemukadzi wako ukafunga ndikuda taura masweet nothing unoita nemukadzi wako ita zvose nemukadzi wako why is it eukana hausi kugutsikana nemukadzi mumwe chete eukana watadzanei kugutsikana nemukadzi mumwe chete usabvume kuiswa pabarika ndatiinzwa hana hana nditeerere ramba kuiswa pabarika hana usabvume hana kuiswa pabarika nekuti you will feel insecure ramba kuiswa pabarika hana waramba ramba ukangoona elkana akutaura nezvapenina chimutaurira kuti neni zvatopera ukangoona elkana otaura nezvapenina muudze kuti matadza kundikoshesa baba chiendai henyu kuna penina handigoni kugarira zvakadai nekuti handisini type inogarira vana handisini type yakadaro inini ndiri type inozvikoshesa why because i'm fearfully and wonderfully made i'm fearfully and wonderfully made in the name of jesus kana uine boyfriend nhasi rebuke the spirit of elkana rebuke the spirit of elkana kana uine husband nhasi mukati memba rebuke the spirit of elkana ramba mweya weelkana mukati meupenyu hwako ramba mweya weelkana muboyfriend yako ramba mweya weelkana mumurume wako ngaurambwe nhasi nezita rajesu ngaurambwe nhasi nezita rajesu ramba mweya wana elukana pavarume vevana vako vakwasha venyu mhai vakwasha venyu mbuya ngavabve pamweya waelukana wekuti vanoda vana venyu pati vanoda futi vana vekwananhingi vanoda vana venyu pati vanoenda kunoroora futi mamwe madzimai ngazvirambwe nezita rajesu tati pasi naelukana tati pasi naelukana elukana ngaafe nezita rajesu the spirit of elukana must die the spirit of elukana must go in the name of jesus

you cannot afford to live a prayerless life haana chakaita kuti anyanye kupinda munamato it was the type of husband wakanga ainaye haana chakaita kuti azonamate kusvika asagoni kutaura yakanga isiri nyaya yekuti deep down aida mwana aewa yakanga iri nyaya yethe type of husband yaakanga arohwa nayo ndo yakamuita kuti azova munhu anogara ari pamabvi ndo yakamuita kuti azova munhu anogara achichema kuna mwari it is the type of husband

uyo murume wemwoyo wangu ndamuona oh my goodness ndaona murume wemwoyo wangu pano akangogona kungoimbirira mbichana ndokunaka ndokunaka mwari makanaka ndokunaka amobva mati maiuhe paita murume wemwoyo wangu pano kuzoti akaita tol akaita dhaki akaita bleki maiwe zvenyu mai munonzwa magus pumps hamutonzwi kugona kugadzikika maiwe ndamuwana murume mwoyo no they are elcanas they are not they are not spiritual but they are very religious why that they are not spiritual but religious let me break it down for you let me break down this statement for you eucanas are very religious people but they are not spiritual chenjera kuroorwa nemunhu ari religious but asiri spiritual chenjera kuroorwa nemunhu anochengetedza chitendero but iye asina mweya mutsvene ndoyandaramba iyi mangwanani ano ndoyandaramba mishel mwanangu ndoyandaramba sekaikomera ndoyandaramba mama jesca moyo kune vanhu vari religious kune vanhu vanochengetedza chitendero but ivo vasina mweya mutsvene kune vanhu ste monashi vanochengetedza chitendero but ivo vasina mweya mutsvene elkanas they are so religious but they are not spiritual what do i mean let me break it down for you elkanas they love to do the religious activities

they rush to church each and every day handinonoki kuchechi mai muri kundinonotsa usava kuti vari kuenda kuchechi kunonamata vari kuenda kunoonekwa they rush to church they rush to give ini chechi vanopa kuti muvaone zvinhu zvese zvavanoita ndezvekuda mbiri zvinhu zvese zvavanoita ndezvekuda kunamatwa zvinhu zvese zvavanoita ndezvekuda matitle they are so religious they are so churchish yandakaudzwa rimwe gore nevamwe mai they are so churchish but ivo vasinganamati nyaya yavo ndeyekuda kuonekwa nyaya yavo ndeyekutsvaka mbiri havaendi kuchechi kunonyengetera havaendi kuchechi kunonamata vanoenda kunozadzisa purogiramu vanoenda kuti mandiona here ukavaona vachironga muchato usafunga kuti vari kuronga muchato una mwari mukati vari kuronga muchato unoitisa mbiri muguta vari kuronga muchato unotaurwa nevanhu

these are the type of elkanas vauri kufanira kuti no mukati mezuva ranhasi these are the elkanas vauri kufanira kuramba mukati mezuva ranhasi teerera unzwe hanzi ukaverenga bhaibheri shoko ramwari pamusoro paelkana zvinonzi every year they would go to shilo without miss vakanga vasina zuva vakanga vasina gore ravaijambira kuenda kushilo vaienda kushilo gore negore eukana uto make sure family yose handei kushilo but baba kana manga muchifamba mumweya mutsvene ko makazochivirei penina kana maifamba mumweya mutsvene ko wai makazotora mumwe mukadzi wechipiri nokuti elkana spirite yaive pamusoro paelkana elkana akanga asingajambiri kuenda kushilo kuratidza kuti tine taipe dzisingarovhi sande kuchechi dzisingarovhi wenesde kuchechi dzisingarovhi kupurogiramu ipi neipi yechechi but aende kuchechi kunonamata haarove but aende kunonamata haarove but aende kunorumbidza mwari haarove but aende kunoita zvinosimudzira zita ramwari anoinoita zvinosimudzira zita rake ndati mupabate mushe haana basa nekusimudzira zita ramwari ane basa nekusimudzira zita rake elukana haana basa nekuti nyasha dziwanzwe mukati memhuri ane basa nekuti iye abudirire mwari ngaatibatsire mukati mezuva ranashe

mwari ngaatibatsire and so an elkana would not pray for himself let alone pray for you or for your needs hakuna elkana anokunamatira unorwara uri mukati memba vanomhanya newe kuhospital he cannot pray for you hapana chavanonamatira pamusoro peupenyu hwako hapana chavanokukumbirirawo kuna mwari havana nguva yekugomera on behalf of you havana nguva yekuchemera mama cheska moyo havana nguva yekuchemera hilda tavarwisa havana nguva yekuchemera alice rupere elukana ane basa naelukana elukana ane basa naelukana but haana basa nekukurwira elukana cannot pray for you yes angagona kukupa nyama yakawanda yes angagona kuda kukuratidza rudo nekukupa zvinhu hana elukana vanogona kukutengera mota ukafunga kuti wadiwa hana elukana vanogona kukutengera imba but vari kutengerawo penina imba vari kutengerawo penina mota saka hapana kudiwa mhai munhu kunonzi kuenzaniswa hana yerukana vanoshandisa material things havagoni kushandisa spiritual things hana yerukana vanofunga kuti kungokuspoila ndokugona vasingazivi kuti unoda kudiwa you need love haugoni kudanana nemota haugoni kudanana nemba asi unoda kudiwa unoda murume wako mukati memba hana yerukana vanogona kusauya kumba bati vagokutengera soseji voti idya uri ikoko bati ina handisi kuuya nhasi nokuti ndaenda kwapenina mwari ngavatibatsire mukati mezuva ranhasi unorara napenina here unorara nesoseji here unorara nechikeni here unoda murume wekurara naye mukati memba patelukana ana basa nazvo as long akupa nyama as long akupa mablankets as long akupa zimbedha rakanaka anogona kukupa zvese zviri material but cannot give you the spiritual that you want elukana can give you anything else but cannot be physically loving to you elukana haagoni kukupa passion elukana haagoni kukupa ecstacy elukana anogona kukuspoila but haagoni kukupa chaunoda chawakabvira kumba kwenyu haagoni kukupa chaunoda chawakabvira kumba kwenyu elukana anogona kukupa zvimwe zvese zimba zihombe anokupa zidouble beds anokupa anokupa zvimwe zvese ugoti ndadiwa varume ndadiwa murume ari kumba kwangu kana mari anondipa pandangofungira nyange ndikamufonera ndikangoti ndiri kuda mari anondipa ko nhai mhai makavinga mari here kubva kumba kwenyu makauya kuzorara pasi mubhedha here kubva kumba kwenyu makawira soseji here kubva kumba kwenyu handiti makauya kuzoda murume ko murume wacho aripi hapana aperera kwapenina mwari ngaatibatsire mukati mezuva ranhasi and elkana cannot pray for himself ndochinhu chekutanga tera an elkana cannot pray for himself you need a man who can pray for himself you need a man who wakes up at midnight to pray for himself you need a man who can pray now if you find a man who cannot pray for himself can he even pray for you if you find a man who cannot even go down on his knees to pray for himself can he pray for you when things or when the west comes to the west amai mabatwa nekensa anokumirirai here murume amai manzi ndimi mune hiv iye haari negative anomira nemi here murume akadaro amai manzi imimi mapa nhovo kweupenyu hwese hamuchagoni kumuka anokugezesai here murume akadaro amai manzi zvunhu zvakuomera imi murume iye anogona here kumira nemi kana iye asingagoni kuzvinamatira if he can't pray for himself can he really pray for you can he really pray for his family if he cannot pray for himself you need a man who is so iye pachake teera unzwi ndati tekutanga iwe mudzimai you need to be prayerful but tsvagawo murume ari prayerful tsvaga murume anokufurira kuti ngatitsanye mhai tsvaga murume anokufurira kuti ngatikwire gomo tsvaga murume anokudzwa kuti musikana wangu chimbomira i am in prayers for you mira zvako kubasa kwako wati zviri kunetsa ndiri kuenda kunonamata kana ndadzoka kunonamata you tell me another story haudzingwe basa nezita rajesu kwete anokuudza kuti haiwe zvakaoma kana tatsoa ndakakuudza kuti enda kuchikoro you are not qualified anogara achingokudzikisira pasi you need a man who inspires you you need a man who encourages you in spiritual matters you need a man who encourages you in spiritual matters you need a man who inspires who encourages anokusimudzira muzvinhu zvekwemweya mwari ngaatibatsire mukati mezuva ranhasi mwari ngaatibatsire mukati mezuva ranhasi if they cannot pray for themselves Can they even pray for you? Can they even pray for your needs? Physical, spiritual, emotional, or else psychological?

ndiri kuda kundanzi namwari nditaure ndichidai pane vanhu vakapinda murudo murume achinamata maitoenda kuchechi mese but maroorana 5 years down the line haachadi zvekuenda kuchechi haachadi zvekunamata atanga kubata mukombe akutochera akutonwa akutotanga kukuabusai akutokurovai mhai haachatomboteereri iwo mai iko kuhura hamuchatombozivi foni haichabatwe varume munotambudzika you can be short changed mukava vanozorora makudanana nemunhu anonamata mawanirwa nyasha but mukazorora you will be short changed and get an elkana you can eventually get an elkana iwe akambotanga ona murume akanaka anochinja ava mumba akatanga kuita something else anochinja ava mumba akatanga kunwa doro anochinja ava mumba akatanga kukurovai mhai anochinja ava mumba akatanga kukuabusai you need to look very carefully you need to, be, to look very carefully usazorora pakunamata nekuti wakamuwana ndinonzwa vanhu vakawanda hai ndakamuwana hai ndakamuwana usazorora kana wamuwana especially kana watomuwana akanaka zvakuti anodiwa nevakawanda anodiwa nevakawanda anowanikwa newatanga kana watomuwana anoda mwari hauziva kuti hausiwe wega unomuda pane vari mugomo vachimutsanyira akadaro pane vari kunhekwe dzefotya pane vari kun'anga vachitemwa nyora kuti vave nemudiwadiwa kuti vagone kusejusa wako iyeye nau iwewe wozorora wovata woti hazvina basa amai morara makasunga plingsox mumusoro moti hazvina basa amai morara makapfeka hovhorose moti hazvina basa amai amai munosiyiwa makadaro amai murume anochinjwa anochinjwa akaita elkana makamuwana henyu akanaka but anochinjwa akaita elkana chenjera ipapo pachenjere mukundikadzi mukundikadzi ndatichenjera honga ichibuda ndatichenjera linda washaya ndatichenjera chenjera mukundikadzi ari pano kana uripo mukundikadzi ari pano ndatichenjera chenjera mukundikadzi nokuti unochinjirwa mukundirume ari mukati memba yako anochinjwa mukundirume anochinjwa achuwa amai mukasara mava naelkana regai vamwe vakazoimba negore riya vakati ko zviya zviya zvamaita kare zvakainda nepi nokuti ukangochinja munamato munamato hausi hembe inopfekwa nekubviswa ichiturikwapo munamato ngaugare uri pauri munamato ngaugare uri pauri usabva muna pamunamato nokuti unosiyiwa mumba imomo unosiyiwa mumba imomo vanobuda uelkana hunopfeka muzita rajesu mwari ngavatibatsire

zvese zvandiri kukuitira zvakakwana elukana haagoni kuti aone kuti mudzimai wangu why are you not happy elukana haagoni kugara newe pasi wonyatsokunzwisisa kuti chii chiri kunetsa naidokas chibanda ende elukana haagoni kugara newe pasi priscilla mukanda pimutano wonyatsokukutarisa oti nhai mama whats the problem mazuva ano you are not happy my wife whats going on with you how can i help tonamata papi toita seiko mudzimai wangu anongofunga kuti because nezuro ndakakupa pei yese nezuro ndakakubhadharira rendi nezuro ndakakutengera chikafu firiji yakazara pantri yakazara anongofunga kuti all is well anofunga kuti chaunoda magogo anofunga kuti chaunoda iblack opal anofunga kuti chaunoda iwithi zvese izvozvo akangotenga ofunga kuti zvakakwana haagoni kubata yo spiritual part haagoni kubata yo emotional part haagoni kubata your psychological part now unoda kuramba elukana because elukana unogwara uri mukati memba haangambozvizivi elukana unoita depression uri mukati memba haangambozvizivi elukana unostressa uri mukati memba haafi akazviziva haafi akazviziva elukana that you are stressing haafi akazviziva elukana anongofunga kuti chaunoda iblack opal anongofunga kuti chaunoda chete kutengerwa zvinhu anongofunga kuti chaunoda material things kwete kwete kwete It's not every woman anofadzwa nema material things. It's not every woman anofadzwa nema material things. Mwari ngatibatsire. Mwari ngatibatsire. Ene ulkana would complain. Would complain kuti amai muri kunyanya kunamata stereki. Pane vana naye ulkana izvozvo mukati moupenyu. Vasingagoni kuti vakamuka vanonamatira mubedroom vanodzingwa. Buda muno uri kundiitira noise. am i talking to somebody pane vanana eukana izvozvi vekuti iwewe instead yekuti iye amuka achinamata iwewe ndiwo unotomuka womira pamukahasa mozisi womira pamukahasa mozisi uri kumira pamukahasa mozisi uchida kumiririra mhuri but somebody have got the audacity to tell you that wamuka iwe uri kundiitira noise buda munhu enda unonamatira kudining hall youare making noise buda muno buda muno enda unonamatira uko youare making noise haatogoni kumukawo achinamata newe an elkana type of husband cannot appreciate a prayerful woman cannot appreciate you paunoedza kurwira mhuri cannot appreciate you paunoedza kunamata nekuda kwemhuri that's an elkana type of a person haagoni kukuappreciata haagoni kunzwisisa kuti mudzimai wangu what's needed haagoni kubatirana newe pamwe chete but hama dzangu ngatitaure chokwadi hazvifadzi here kuenda nemurume kuchechi muchinonamata pamwe chete hazvifadzi here kumuka nemurume wako mobatana maoko muchinyengetera pamwe chete hazvifadzi here kuita murume anotyawo mwari hazvifadzi here kuita murume anokusimudzira kuti mukaitinamate hazvifadzi here kuita murume haukuti pese pamuri munenge muchingotaura munamato hazvifadzi here hazvifadzi here kwete anokudzinga mukati memba uri kundiitira noisi bva pano uri kundiitira noisi ayayeye handitombodi kuzvinzwa izvozvo you know that iwewe handidi zvemunhu anongonamata namata you are too much mhani haa chinhu chese unenge uchingonamata haa chinhu chese unenge uchingonamata aiwaiwaiwaiwa i don't want that

tangai nezvekutanga kwete kuda kutanga kuziva kuzvekuenda out imi musati maziva wekuenda out naye ziva kuti when you go out you need to go out with god you need to go out with jesus ziva wekuenda naye out zvino elkana type of a husband haina basa namwari haina basa nenyasha haina basa namwari do you know why vachizokudzwa kuti why hanzi haudi zvekuenda nenoda zvekunamata saka handikadi kufamba nemukadzi akaita sewe handidi zvekufamba newe unoda zvekunamata stereki hamusati makamboona vamwe vanorambirwa kunamata hanzi ha ah, you pray too much i don't want such a type, such a type of a wife halleluya halleluya how many of your husbands how many of your lovers because they want to spend time with you they complain because you attend too many prayer meetings you go to church hanzi unonyanya kuenda kuchurch there's no time for me every time yandinoda kufara newe every time yandinoda kukuona unenge uri kuchurch haa ah, unoenda nei kuchurch instead of saying i want to join you kuchurch anocomplaina mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi wakamboona munhu anokubvunza kuti is it necessary to pray kuti ukasangana naye ukamudzwa kuti no hatigoni kukisana nhasi why shamari ndiri kutsanya ndiri kunamata anokubvunza kuti is it necessary why are you fasting and praying shamwari ndiri kutsanya nekufastira relationship yedu is it necessary shamwari ndiri kufasta ndiri kutsanya nekufastira basa rako kuti mwari vakusimudzire is it necessary shamwari ndiri kufasta ndiri kutsanyira ndiri kutsanyira marriage yedu ndiri kutsanyira wedding yedu ndiri kutsanyira kuti iwe ugone kunobhadhara mari muna december sekutaura kwakaita anokubvunza kuti is it necessary

I'm, I'm all covered. I'm qualified. I'm a doctor. You know that. Are you forgetting that I'm a doctor? Are you forgetting that? I'm a doctor. You really need prayer. You really need a woman who prays for you. ramba mweya wokudanana naye elkana anokudzikisira pasi ramba mweya wokudanana naye elkana anokudzikisira pasi in the name of jesus Even if you tell him why you have to pray, he would tell you he should be more valuable to you than any need in your life. Anokuudza kuti chakakosha mukati meupenyu hwako ndini. Kuti umutauro kuti no, Mwari ndivo vakakosha kudarika isusu tiri tu. Anokuudza kuti no, no, no, no. Chinhu chinofanira kunge chakakosha mukati meupenyu hwako ndini. vamwe vari kufunga kuti ndiri kungotaura elukana pana 1 samuel chapter 1 verse 8 ndazokuudzai kuti inowanikwa kupi elukana pana 1 samuel chapter 1 verse 8 anoenda kuna hana hana achichema anomuti ko rudo rwandinokupa hana haruna here kukwana haa comrade Your love comes second to God. Pane zvandinoda kunochema kuna Mwari. Pane zvandiri kuchemera kuna Mwari. Hanzi anomubvunza kuti uri kuchemei? Ingawani ndinokupa ma double portions. Ko rudo rwangu rwandinokupa. Am I enough? Am I not enough to you? Anofunga kuti iye ndiye akanyanya kukukoshera. Anofunga kuti iye is the best thing to happen to you. Anofunga kuti iye hanzi why are you weeping nhai hana hana uri kuchemei hana uri kuchemei ko rudo rwandinokupa haruna kukwana here haruna kukwana nokuti hausi mwari mwari ngaatibatsire fadzai nicol chatikobo enda unomutaurira kuti rudo rwaunondipa yes but haruna kukwana nokuti hausi mwari usandidzikisire pakunamata elkana elkana usandibvise pamunamato elkana usanditadzise kunamata elkana dai uri umwe watondisimudzira

chandisina ndo chandinoda you are not better than ten sons ko uyo penina woka pavanhu kwauri inzwaka kune vanhu vari iso inconsiderate keukana is inconsiderate anokuti iye ane vana napenina anoona kunge vana vasina kukoshera iwewe hana hazviite mani Elkana is inconsiderate. Nyora kuti inconsiderate in capital letters. And Elkana is inconsiderate. Nokuti wewe Elkana, vana una unoza pane munhu anokuudza kuti mese mune ma degree. Ndregani botaura nevanhu ivava. Mese iwe nemurume wako mune ma degree. But nokuti iye anoshanda, anoona kunge iwe ukuita housewife zvakanaka only because iye is working. Zvinoita here dai ari iye asingashandi, woita house husband iwe uchishanda. nokuti iye ane vana ari kuona kunge iwe hazvina kukukoshera kuita vana why are you worried about vana aiwaka comrade elukana iwe unavo vana napenina iwe unavo napenina ini handina vana why uchida kuti ndigare ndigutsikane iam not going to get satisfied why are you so inconsiderate na elkana elkana why are you so inconsiderate taneta nana elkana vari so inconsiderate vasina basa nekuhwara kwako unorwara uri mukati memba havafi vakakucheuka kana mbichana haafi akakutarisa hapana kana tlc yaanokupa tlc zvinomirira tender loving care kana warwara unoda tender loving care kubva kumudiwa wako ko iye anogokupirei tender loving care kuina penina ari kuvapa vana aiwewe ukarwara anokusiya mumba woenda kuna penina anokusiya mumba woenda kuna penina zvaunotadza anokukombeya na penina zvaunotadza anokukombeya na penina mwari ngaatibatsire mukati mezuva ranashe you don't want an inconsiderate elkana you don't want an inconsiderate elkana in the name of jesus you don't want an inconsiderate elkana elkana is inconsiderate because iye ane vana saka haana basa nazvo hana kuti iwe une vana here kana aiwa nokuti anoziva kuti kana akuda kubata vana anoenda kumba kwapenina saka iwe unobata vani iwe unobata vanhu ramba uchichemera chausina ramba uchichemera chausina usabvume kunyaradzwa naelukana ndati elukana ngaasakunyaradza vonga ichibuda elukana ngaasakunyaradza hope nyama yedenga elukana ngaasakunyaradza evangelist nekuti elukana achakuudzai kuti zvakatonaka musina mudzwe kuti hazviite hazvina kunaka kana ndisina hazvina kunaka kana ndisina neni ndinoda kuve nacho chiiko china penina chandisina tsvaga china penina tsvaga china penina chausina uti handigutsikani kusvika ndava nacho handigutsikani kusvika ndachibata mwari ngavatibatsire mangwanani ano mwari ngavatibatsire if your husband is in elkana who thinks that

How can a husband not recognize that you should have a need? How can your lover not recognize that you should have a need? Oh, maneeds ako anomitwa nani if your better half is not recognizing them? Maneeds ako anomitwa nani if your better half is not recognizing them? Amai munogara nenzara because baba havasi kugona kuita recognized need yamunayo amai munogara muri pakuchema you will be a disgrantled prayer woman why because your husband is not recognizing your need takuda ana baba vanoita recognize the need yanamai takuda ana baba vanoita recognize nzara yanamai amai amai munoda kuzikana kuti munoda kugutswa ndakataura ndikati zvakaoma kunamata nemudzimai ane nzara zvakaoma zvakaoma you cannot be spiritual you cannot be prayerful kana uine nzara zvakaoma hanzi unotarisa nefesi chete unotarisa nefesi chete munonyatsokunata vamai avo kupoda zvako but black opawa haichabati why vane nzara unonyatsokunatsa vamai kuchena vakapfeka designer clothes but hembe dziri kidonge dzikangokandwa pamunhu why vane nzara amai vane nzara unoona nestepi vanofamba sekachembere ivo vaine 30 years why vaine nzara ndati mudzimai ane nzara kana minamato yacho unongonyatsokunatsapo paita nzara haugoni kutaura nendimi haugoni kuzadzwa namweya mutsvene kana uri mudzimai ane nzara because you are hollow and empty inside you are hollow and empty inside you need elkana you need not an elkana you don't need an elkana who doesn't realize who doesn't recognize that amai mune nzara nzara yamai it's a need nzara yamai it's a need that needs to be fulfilled nzara yamai it's a need mwari ngatibatsire anogorealiza need yako sei nai black coffee natal kana iye achigara kwapenina ehe nzara yandiri kutaura maiziva maiziva nzara yandiri kutaura anogorealiza nidi yako sei zodwa maposa kana iye ari busy kufidha penina anogorealiza nidi yako sei netsai maleke kana iye ari busy kufidha penina naizivi chariti ndanga anorealiza yonidzi sei kana iye ari busy kuzadzisa manidzi apenina anorealiza nidi yenyu sei mamasuzvenchateyo kana iye ari busy kufidza penina anorealiza need yapriska rondo zvaisvei kana iye ari busy kufidza penina mwari ngaatibatsire mukati mezuva ranhasi haudi baba vanokusiya nenzara haudi baba vasingakugutse amai ndati gutare amai munofanira kuguta mukati memba when you have got an elkana to yourself unofanira kutora pawadira unofanira kudya pawadira why because elkana ndewako manje ukaita elkana wekusheya paunenge wakuda kudyawo anogona kukudzwa kuti handina pepepe yapera du mama handina why because akakokotwa napenina kupenina akakokota akapedzeredza pavanouyawo kwenyu pepepe du hapasisina chekukufidhai nacho why zvakakokotwa napenina haa because ana penina vacho vanoziva kuti zvikokotwa gapu rechembere havasiyana penina zvikokotwa vanoita kunanzvirira vanopedza zvose paanouya kwenyu haapepepedu kunenge kusisina chekukokota kunenge kusisina chekudya hamairambai munhu anokuinzirai penina anokukokoterai zviri zvenyu mwari ngaatibatsire mwari ngaatibatsire you don't need to be hollow you don't need to be empty you need to be filled inside you need to be filled hesolgondo you need to be filled maiv you need to be filled pamela kapunzo ramba elukana anokushesa napenina ramba elukana anokushesa napenina that you end up wakutoronza amai hamuna magadziko akanaka waiziti penina akadai amai mazamu enyu anenge adona maiziti apenina akamira amai mazoti unenge uchingokombewa zvose napenina ramba such type ramba such type you are better off without any lukana you are better off single you are better off alone you are better off i know ndini ndakamboparidza ndikati hazvina kunaka kuti munhu agare ari ega but hazvina futi kunaka kuti munhu agare newrong person inyore in capital letters ndini ndakambotaura ndini ndakamboparidza ndikati hazvina kunaka amai kuti mugare muri mega but hazvina futi kunaka kuti mugare newrong person hazvina futi kunaka kuti muroorwe newrong person hazvina futi kunaka kuti mudanane nayo lukana ramba kudanana nayo lukana zviri nani ugare uri wega pane kuva in love with the wrong person zviri nani urare pasi pane kurara pawrong bed zviri nani ugare uri wega pane kushare love yako napenina mwari ngaatibatsire muzita rajesu mwari ngaatibatsire muzita rajesu I believe I'm talking to somebody this morning. I believe I'm talking to somebody this morning. Tichiri pa first type. Musatye henyu tiri kufamba. Tichiri pa first type of a husband. God forbid. God forbid kuti udanane na Elkana. God forbid kuti uroorwe na Elkana. god forbid hope nyamaedenga nhasi ndati god forbid nyora kuti god forbid in capital letter god forbid fadzai niko uchatikobo god forbid black coffee nataly god forbid god forbid in the name of jesus god forbid kuti udanane naye rukana god forbid you don't need any rukana god forbid you don't need such a man who makes you to feel insecure god forbid you, need, you don't need such a man who makes you to compete for his love god forbid you don't need that

ndofunga takazopfuurawo nekwamainini ndo vakapedza saka kunyange akazohura how will you know kuti ahura nokuti uri ngofunga kuti pamwe mainini ndo vari kupedza mainini vari kufunga kuti maiguru ndo vari kupedza haa ramba nezita rajesu god forbid god forbid in the name of jesus god forbid mwana wangu handina mwana wangu inini ana elukana mukati memba kana uina elukana nhasi muka izvozvi kuti god forbid mutarise elukana ari pamubhedha pako uti god forbid kana uinayo kana murelationship anongomira kuti iwe umumhorose anongomira kuti iwe umuti good morning haagoniwo kukuti good morning even akaenda one week haataure newe but akadzoka haadi kubvunzwa that's an elkana type of husband asingadi kubvunzwa ramba uti god forbid god forbid god forbid what type of a person asingagoni kukukwazisa what type of a person asingagoni kukudzwa darling i love you that's an elkana that's an elkana

as important he sees only his needs as important that's why akanotora penina iweyo need haina kukosha iye akanotora penina nokuti ndiye anga aita need akanotora penina kuda kuzadzisa yake need but yako need haina basa yako need haina basa yake need ndo yakakosha hayayayayayaa mwari ngaatibatsire yakomanidza hana basa ainyumanidzi mama prisca rondo sai haana basa ake iye ndiwo akakosha mama alice rupere you cannot make love to him when you want you can only make love when he wants you cannot make love to him when you lawayowoiwa koyo ukaita nzara haubvumidzwe kumubata haubvumidzwe kumuguma haubvumidzwe kutora chikafu paunoda asi iye paanodira paada iye ndopaanoti mhai zvatoita kwete kuti iwewe paunoda haakubvunza kuti maguta here mhai haana basa nekuguta kwenyu as long as iye zvake zvaita zvatopera unogara uri munzara unosiyiwa uri panzara mwari ngaatibatsire i wonder why mombe dziye dzinokamwa mukaka dziri always disgrantled unoziva munhu akakubatabata mazamu so akazorega kupedzisa nyaya yacho youare always disgrantled vanhu vanoenda vachingonobatabata mazamu vachikamakama mombe dzedzi but havapedzise nyaya dzacho thats why theyare always disgrantled haudi munhu anongokuchoka choka mbichana so no mwari ngavatibatsire god forbid in the name of jesus now i need to talk about the second type of husband are we here now Takuda kutaura pamusoro pekuti kana usina Elkana unofanira kuroorwa nani. Mwari ngaatibatsire. Allow me evangelist ndipei 10 minutes chete. Ndimbotaura pamusoro pe the right type of a husband. Anonzi Isaac. Nyora kuti Isaac in the name of Jesus. Nyora kuti Isaac in the name of Jesus. Nyora kuti Isaac in the name of Jesus. Ramba kuroorwa na Elkana.

apa regai ndimbozvirovawo dundundu takasangana navo ana evangelist vari ma40 kgs but izvozvi vaa ma70 kgs takasangana navo vasina matumbu but izvozvi vaane matumbu takasangana navo bekina faso pasina but izvozvi yavapo nekuda kwekuti she can afford to sleep peacefully izvozvi vamuka nhasi zvikanzi karariro aka hakana kunaka hakana kunaka dedi karariro kandaita nhasi ndikati indawo zvikanzi kurara uchiwa usiku hwese this is not good ndikati that is good it shows that you are married to an isaac unorara when you are married to an isaac unorara when you are married to an isaac hautomboroti vatomuka vakati handisi kuziva zvandarota ndikati ye naro ndo yandiri kuda kuparidza iyo when you are married to an isaac you can afford to sleep comfortably hazvina basa kuti wakarara pasi pebridge hazvina basa kuti wakarara papi nyaya ndeyekuti wakaroorwa naye ndiyani ndatii chinokonsidha kuti hope dzinonaka chinokonsidha kuti unorara zvakanaka haisi fantasi yemubhedha hakusi kurara muhotera pane vari muhotera vari kuchema pane vari muhotera vasina kudzikotsira pane vari muhotera vasina kana kuluma kana hwani hope but iwewe wakarara pasi iwewe waka

and isaac will be on his knees for you ndanga ndichitovaseka ndikati saka pandakanamata usiku hamuna kana kundinzwa hamuna kana kundinzwa ndichinamata ndichiti mwari komborerai my wife i need always to be the best for her mwari komborerai my wife ndinoda kuti ndisadzise zvese zvaanoda handidi kumusiya aine nzara anofanira kuramba akaguta mwari komborerai my wife mundiite murume kwaye mukati meupenyu hwake hapana kana chavainzwa but i was on my knees praying for her i was praying for my hana when she was asleep i was praying for my hana ivo vachitopindukira zvavo i was praying for my hana ivo vachitodhonzerera gumbeze you need such a husband you need such a man mukati meupenyu hwako anokunyengeterera anomuka pakati peusiku achimiririra marriage yenyu anomuka pakati peusiku achirwira zvakanaka zvako anomuka pakati peusiku achinamatira bhizinesi rako anomuka pakati peusiku achinamatira basa rako You need such a man. And you can afford to sleep peacefully. You can afford to sleep comfortably. You can afford even to snow. ndogara ndakavaseka ndichivaudza kuti ngonono dzamunoita dzinonakidza munoita ngonono dzinoimba present worship kuti dzikati makanaka jesu munoshamisa dzobva dzadzoka so dzobva dzati kana toyambuka jordan tigofamba mumweya dzobva dzadzoka dzoti hakuna mweya unotonga Hakuna mweya unotongwa, hakuna mweya unotongwa, unotongwa hana matsinza. Ngonono dzinorova presendoship oziva kuti munhu akagarika. Akagarika ndiye anorova ngonono dzinorova presendoship. Nekuti paita Isaac anomira pamukaha, paita Isaac anomira saMozisi, paita Isaac anonamata, paita Isaac anotakura mutoro. Mwari ngaakubatsire urorwe naIsaac in the name of Jesus.

spiritual people havasi vanhu vanobatirira pachechi havasi vanhu vanobatirira pana mfundisi havasi vanhu panobatirira pana papa but ivo pachavo vanonamata teerera unzwe havasi vanhu vanoda kungomhanya kuenda kwamfundisi havasi vanhu vanoda kungomhanya nezvinhu zvavo kuenda kwakati but ivo pachavo vanhu vanonamata vanhu vanogara vari pamabvi isaacs are very spiritual people isaacs are very spiritual people that's why vasingagoni kukupopotera that's why vachisekerera iwe uchipopota popota hako chihera i mean isaac am a very spiritual person popota hako nyange ukavabaya muromo vanoti mwari ngaakudzwe iwe uchibaya muromo nyange ukavataurira kuti murume wangu wakapusa wakazoti vanenge vachingoti areruya mai mwana endererai mberi zvakutapira mai mwana zvakutapira mai mwana zvakutapira zvakutapira zvakutapira mai mwana iwe apa uri spidi kupopotsa wakamira wakapfeka njombo uruda kutovakava muromo ivo vanenge vachingoimba chete zvakutapira zvakutapira zvakutapira mai mwana zvakutapira mai mwana zvakutapira mai mwana iwe uri bhizi kupopotsa iyo ndopanenge vachitouya vachibvunza ndikukwenyei ndikukwenyei ndikukwenyei mai mwana ndikukwenyei mai mwana ndikukwenyei mai nokuti aripo kuda kukufadza haatofarire kuona wakatsamwa haatofarire kuona uchipopota asaka anoda kukukwenya paunenge uchipopota anenge achida kukubata paunenge uchipopota anenge achida kuti zvitapire paunenge uchipopota you need an isaac in your life you need an isaac in your life somebody say isaac

nhai shamika tsande vari kuplida here kuna mwari on your behalf nhai sofi sunwa anoplida here kuna mwari on your behalf nhai hope nyama yedenga anoplida here kuna mwari on your behalf You need a husband that pleads to God on your behalf. You need a boyfriend that pleads to God on your behalf. You need that Netsai Malik. Nai Jacqueline Maponga. Ano plead here to God on your behalf, your boyfriend. Do they plead to God on your behalf? That's the type of man that you need. hanzi Isaac pleaded with the Lord on behalf of his wife because she was unable to have children and Rebecca became pregnant with the twins. Elkana, same problem. Mukadzi wa Elkana nemukadzi wa Isaac vaive nesame problem. havaite vana but elukana bhizi kupa nyama elukana bhizi kumanikidza munhu kuenda kushilo elukana bhizi usacheme elukana bhizi imore than ten sons but pano paita isaac aichema nemukadzi wake aitoti mukadzi wacho akarara iye ndiye anenge achichema kuna mwari he pleaded on behalf of his wife nai mwari mukadzi wangu haana mwana madii mamupa mwana hands because he pleaded because he pleaded rebheka akapiwa vana matwins rebheka akapiwa vana matwins kwete nekuti ndiye anga anamata uku tanzwa hana achizvimiririra uku tanzwa hana achizvichemera but pano tiri kunzwa murume ari kuchemera mukadzi wake kuti uwane basa kuporesa murume wako anofanira kuplida kuti upore murume wako anofanira kuplida kuti usimudzirwe murume wako anofanira kuplida kuti nyasha dziwanzwe murume wako anofanira kuplida you should have that man who pleads on your behalf you should have that man who prays on your behalf you should have that man who begs god on your behalf you should have that man who fast on your behalf

until mudzimai wake zvaita and isaac will not rest until mudzimai wake asekerera and isaac will not rest until mudzimai wake afara and isaac will not rest until aisa smile pachiso chemudzimai wake and isaac will not rest until mudzimai wake ati dedhi mandida and isaac will not rest until mudzimai wake aimbawo zvakutapira zvakutapira zvakutapira bamwana zvakutapira bamwana zvakutapira bam mukadzi anofanira kuimba manhanga kutapira anakirwa nadhedhi anakirwa nemurume wake mukadzi anofanira kuimba manhanga kutapira anakirwa newaanodanana naye mukadzi anofanira kuimba manhanga kutapira anakirwa nemudiwa wake kana usati waimba mananga kutapira hamusati manakirwa mhai hamusati manakirwa mhai hamusati hamusati manakirwa mhai hamusati in the name of jesus in the name of Jesus. And Isaac would recognize your deepest need and will not rest until it is fulfilled. They do not go to Shiloh every year like Elkanah's.

akakumbira hwani mwana akapiwa two akangoti rebeka anoda mwana haana kuti matwins but akabva apiwa ari matwins why because they are connected not to the church not to the pastor not to whatever you think about but they are connected to the highest power so whenever they pray they are given double double whoa, whoa, whoa. My Lord is good ho everything is double double kana ukaroorwa naIsaac everything is double double kufuta kwacho double double mufaro wacho double double orgasm double double whatever double double zvese ngazviite dhaburi dhaburi ndati ngazviite dhaburi dhaburi ngazviite dhaburi dhaburi kana zvisati zvava double double haasati ava Isaac kana Isaac apinda anodzinga Elkana

nokuti isaki kana achema panoita dhaburi dhaburi madzimai ndatiwo gazimu dhaburi dhaburi kakuvara dhaburi dhaburi kugezeswa dhaburi dhaburi kutakurwa dhaburi dhaburi zvese ngazviite dhaburi dhaburi mwari vekumusoro kudenga vatibatsire mwari vekumusoro kudenga vatibatsire his prayers produced the twins the first of its kind in human history who have you married now mubvunzo who have you married hope nyama yedenga who are you in love with zicharity ndanga who are you in love with linda washaya maivi who are you in love with who are you in love with mesi kune dzimwe muri kudanana naye rukana here naiwadzanai chirotsa ndiani waunaye mukati memba who have you married or who are you planning to marry who have you married and who are you planning to marry

because right now muri kutozviona kuti wandinaye uyu akamira sve dambudziko nderevakaroorwa kudhara but vacharoorwa mwari ngaakuitire zvakanaka you are already looking forward you are already looking forward to marrying an isaac but now in case you married an elkana in case you are married to an elkana in case you are in love with an elkana in case your boyfriend is an elkana hear me now hear me now rise and pray right now rise and pray in case wauri kudanana naye is inokana in case wauri kudanana naye is an inconsiderate person in case wauri kudanana naye haagoni kukuteerera rise up and pray isaac hauye nyore nyore madzimai isaac haawanikwe nevanokotsira isaac haawanikwe nekupoda isaac haawanikwe nenzara dzakareba isaac haawanikwe newifi isaac haawanikwe nemayelobon nditeererei zvakanaka isaac haachivi the outside appearance isaac anoda umwari huri mauri elkana ndiye anochiva akaona zvaanoda zvisipo pauri anoenda kunotsvaga penina because ndiye rukana isaac haamhanyi mhanyi isaac haachive isaac anomira newe kunyange zvikarwadza kunyange zvikaoma anomira newe isaac isaac haawanikwe zvekumhanya jackelin maponga isaac haawanikwe zvekumhanya linda washaya isaac haawanikwe zvekumhanya prisca rondozai isaac isaac haawanikwe zvekumhanya priscilla mukandapi mutanaungwa isaac haawanikwe zvekumhanya sofisunwa rise up and pray so that god can give you isaac black coffee nataly are you ready to receive your isaac fadzai nicol chatikobo are you ready to receive your isaac rudo katomari are you ready to receive an isaac pane nhasi vandiri kuratidzwa vana naye lukana mukati medzimba are you ready for god to change your alkana into an isaac are you ready for god to change your an alkana into an isaac kana uri ready uri kuti mwari chinjaiwo elukana uyaita an isaac evangelist sai number Isai nhamba apa ndinoda kunamata nevanhu 5 vakadaro mukati mezuva ranhasi put your seed offering isa offering paalter uti mwari ndanga ndisina kudzidza izvi ndisati ndaroorwa ndatenda nhasi ndadzidza but elukana uyu mwari ndoitei naye murume anditambudza uyu anditambudza nekunotora ana penina anditambudza murume wandinayo Evangelist isai nhamba ndiri kuda kunamata nefive madzimai anana elukana mukati medzimba ndoda kunamata nefive vasikana vari kuti mwari ndibatsirei i don't want to be married to an elukana i want an isaac ndati ndiri kuda vanhu vakadaro evangelist isai nhamba vanhu ngavaise their offering ngavabhuke their prayer nekuti nditange ndiri pamunamato manheru ezuva ranhasi ndichinamata nekuchinjwa kwana elukana vari mukati medzimba nekuchinjwa kwana elukana vari mukati memarelationships ndinoda kuramba elukana tati elukana ngaafe nezita rajesu tati elukana ngaadzingwe nezita rajesu tati elukana haupo elukana hauna kundifita handikude elukana nezita rajesu i don't want this elukana chinjai munhu uyu mwari chinjai munhu uyu jehovha munhu uyu ngaachinzwe uyu munhu ngaachinzwe uyu munhu ngaachinzwe ndakudawo isaki ini mwari ndakudawo isaki jehovha ndakudawo dhaburi dhaburi ndakuda kumbofarawo kana nadzi hatingagari kuti tichema hanzi tinosvika riini ko tichingochema takuda kumbofarawo kani tinosvika riini naizicha ritindanga tinosvika riini naizotwa maposa tinosvika riini naimaivi tichingochema naye elukana elukana ngaachinjwe nezita rajesu elukana is not your portion elukana is not your portion in the name of jesus ndiri kuramba elukana ari mukati meupenyu hwako nonozadzingai no to elukana god forbid to elukana god forbid to elukana you need an isaac mukati meupenyu hwako ramba pamela kapunzo mumwe munhu ngaarambe tendai tk izvi rambai eukana nhasi it im ready to receive my isaac vangani vari kuti isaac ndomuda vangani vari kuti isaac ndewangu vangani vari kuti mwari i am ready for my isaac i am ready for my isaac vangani vari kuti mwari i need my isaac in the name of jesus ndiri kuda isaac nhasi ndiri kuda vari kuda isaac nhasi ndiri kuda vari kuti im ready i don't care kuti mumba mako una elkana i don't care kuti nhasi watorara pasi elukana auya akadhakwa achirutsira mubhedha wese i don't care kuti nezuro elukana haana kuuya nekuti akarara kwapenina i don't care about that but ndiri kuti kubva nhasi you need an isaac you need an isaac ngaachinjwe une type yeboyfriend inokuda kana ichida mari une type yeboyfriend inokuda kana ine zvainoda kwauri ndiye elukana waunaye ndati nhasi

iwewe murume wangu iwewe joseph iwewe nhingi iwewe gideon ndakuramba kubva nhasi you are not an elkana nhasi chinjwa i want an isaac when i see you again i want to see an isaac when i see you again you should know my needs when i see you again you should satisfy me when i see you again you should make me smile in the name of jesus aringatibatsire tinoda kutenda mwari zvikuru mwari ndimwari vakanaka ah. tinotenda mwari zvikuru black of natalie be blessed mama prisca rondosai be blessed hope nyama yedenga be blessed priscilla mukandapi mutanaungwa be blessed tetesi chaivo be blessed in the name of jesus zii chariti ndanga be blessed my daughter sofi sunwa be blessed in the name of jesus Oh yes, Fadzai Nicole Chatikobo, be blessed. Oh yes, Tendai TKs, be blessed in the name of Jesus. Jacqueline Maponga, be blessed in the name of Jesus. Mama Diana Satumba, komborerwai muzita raJesu. Mama Nancy Kampira, komborerwai muzita raJesu. Evangelist, komborerwai muzita raJesu. Mama Prisca Rondozai, komborerwai muzita raJesu. Rashai Mudoda, be blessed in the name of Jesus. Memory Tafarangwana, be blessed in the name of Jesus. Nyika Tsuro, be blessed in the name of Jesus. May the Almighty God be with you. Priscilla Mkandapi Mutanaungwa, Jacqueline Maponga, blessings, blessings, blessings unto you. Sophie Sungwa, blessings unto you. Kana aripo ari kuda prayer. Namba ndodzira apo idzo. Book for your prayer with evangelist. Book for your prayer with evangelist. Ramba Elkanah mukati meupenyu wako. Glenda Moyotongwe, be blessed. Ah, ndinotenda Mwari. ndini hangu tete eneresi ndiri pano ndiregererei kune vandarimira munda wavo ndiregererei kune vandatadzira mukati mezuva ranhasi ndiregererei kune vandatuka mukati mezuva ranhasi ndiregererei kune vasina kufarira soko iri bati ranga rakanangana nemumwe munhu pane munhu ari kufanira kupona pasoko iri ndiregererei kana munana elkana mukati meupenyu hwenyu ndiregererei asi ndinonamata kuti mwari vavashandure mupihwe ana isaki mwari vakuitirei zvakanaka mwari vakukomborerei ndini muranda washe ndini tete enerese i stand for everything that i teach i stand for every word that i preach i stand for every teaching that i teach you in the name of jesus mwari ngavakuitirei zvakanaka mwari ngavakukomborere tosanganazve mangwana mangwanani patinenge tichidzidza nekutaura soko ramwari same place same time mwari ngavakuitirei zvakanaka mwari ngavakukomborere tatenda mwari vekumusoro kudenga muzita rajesu kristu ngatipei chipo chokuombera kuna mwari and lets bless each other in the name of jesus tatenda mwari vekumusoro kudenga tatenda mwari vanogona muzita rajesu tatenda god bless you ndagona here kana ndagona ndipei olaf offering kana ndagona ndipei olaf offering kana ndagona ndipei olaf offering kana ndagona ndiudzeiwo kuti ndagona kana ndagona ndiudzeiwo kuti ndagona ndizive kuti ndiri kukuitirai zvakanaka ndizive kuti muri kukomborerwa ndizive kuti mwari vari kukuitirai zvakanaka ndatenda peti mudiwa mwari ngavakukomborerei muzita rajesu fasting hoye fasting hoye next wednesday be ready for fasting next wednesday be ready for fasting tichange tichitsanya kuti ana elukana ngavabve tichange tichitsanya kuti ana elukana ngavafe muzita rajesu kristu tsungirirai maramba be blessed in the name of jesus mama nenzi kampira mwari ngaakuitirei zvakanaka muzita rajesu Sophie Sunwa, receive your Isaac. Florence Maposa Mupa, Isaac ngaave mumba umo. Jacqueline Maponga, receive your Isaac. In the name of Jesus. Tinotenda Mwari vekumusoro kudenga. Tinotenda Mwari vanogona. Tinotenda Mwari venyasha. I'm signing off in the name of Jesus. May the Almighty God bless you. Tisangane mangwana mangwanani muzita raJesu Kristu. Thank you Jesus. Sichariti ndanga ndatenda mwanangu. Hanzi ndagona muzita raJesu. Ndatenda Mwari ngavakuitire zvakanaka. Rudo Katomari god bless you god bless you brenda tendi chiwater god bless you hanzi ndagona ndatenda muzita rajesu jacqueline maponga god bless you in the name of jesus mwari vakuitirei zvakanaka mwari vakuropafadzei mwari vakukomborerei muzita rajesu thank you lord wadzanai chirodza hanzi magona takomborerwa ndatenda mwari ngavakuitirei zvakanaka mwari ngavakukomborerei muzita rajesu tatenda hallelujah